Хөрмәтле дуслар, менә озак кына без инде влоглар төшергән юк. Безгә инде сораулар бирәләр, ни эшләп сез аны төшермисез? Шундый кызык диләр. По многочисленным просьбам влогны төшерергә булдык. Без инде Азнакай якларында һәм инде Азнакайдан без бүген барабыз Бөгелмәгә шәһәр бәйрәменә, республик көненә. Һәм инде Бөгелмәдән китәбез Актанышка. Актаныштан әле дальше барасы бар. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, Бүген барлык әйберне төшерергә э, тырышырбыз, күрсәтергә тырышырбыз. Киттек. Сәлам, сәлам, дуслар. Менә без Бөгелмәгә дә килеп җиттек. Монда мощнейший сцена тора. Экраннар, монда звук. В общем, все монда сердце этого праздника.

танышка юлда ремонт шуңа күрә безне менә шундый объезд дип яздылар бу юл инде бу конечно юл әйе но бик интересный юл монда яңгыр яуса монда вообще үтәрлек булмаячак сто процентов мында актанышта шундый бер реклама күрдем карагыз әле служба такси актанышского района и ничә монда телефон запоминай

Тәмле матур. Менә хөрмәтле дуслар, Аллага шөкер, әйбәт кенә Азнакайга да кайтып җиттек. Э, йокылар туйган. Э, менә күптән түгел генә э, безнең Тәслия әбинең туган көне булды. Аңа юбилей 80 яшь тулды әбигә. Һәм инде без инде аны әлбәттә котладык, но бүләкләрне әле тапшырмадык. Әбигә чәчәкләрне алдык. Шикарный букет.
Та-дам!
Очень нежный букет. Матурмы?
Вообще.
Ой. Вкусно.

Аллага шөкер, әби белән бабай всегда на позитиве. Ого, команда ух! Там да вообще әби дә үрдәкләр дисеңме? Менә бит. Менә монда әбинең... Кара! Бында настоящая сказка. Киттек, менә монда сразу дворында Менә җәйләр үтте, мунчаны тышлатып, башта түбәсен яптырып, гомер үтте быел. Менә бит, кара әле, ой, җай. Менә тәнүктән су үтә дә менә шулай иттереп. Һәм менә шунда прям во дворе, прям мунчадан чыккач, Әйе, басып.
Карамала, Карамалы елга.

Эт диләр инде. Новичок.
Юк.
Мына монда, мына бу җирдә әби әйтте, "Эй, шундый чибәр, но миңа җитми инде." Ай. Салам!

Чулпылар бит аның.
Нитмей. Чебеннәми дә, нитми дә. Ничек бастырып куйдың? Ага.
Көтеп тора.
Молодец, молодец. Теге
китәргә, нитәргә былай тирәк. Ай, ай.
Аңлый.
Әйе.
Ә бу менә эт бөтен машина җыеп, балаларын ашатып. Әйе.

Минем урыным. Aa, aa, dışı. Менә менә шунда клиплар төште безнең. Менә бу каратлар юк иде. Әбисе диген әле бабай.
Әбисе сәйне тизлеге әзерлә инде.
Бабай молодец. Нормально еш торгансыз сез монда диван урамда. Сибрю сурышны 2 ел. Гүзәл нәрсә нинди күчтән Туда тутырды тәслим. И варенье, и үрдәк, и җиләк. Вот это да. Ну тутыргансыз сез бу хәтле күчтәнәч. Эй, вот это да!
Вот это да! Я... Теге биш, биш йөз марка түләделәр. Герман акчасы. Әйбәт. Әйе, сигез йөз ней. Союз акчасы. Анда книжка язылып барды. Сигез йөз?
Ә?
Сигез йөз?
Әйе.
Ул бит бешеный акча иде ул вакытта. Вакытта күп инде. Әйе, вот. Ничего себе. Хәзер кайтам, мин әйтәм, Урал мотоцикл алам. Бирган мотоцикл, поездның алдыннан йөгергә җитешеп кайт. Күкәй, күкәй, тукталып калмын, күкәй. Җитешеп. Бабай, пока.
Пока.
Әби генә алып киттек.
Нәгә.

Саикма.
До слявы. Пока! Пока-пока! Пока-пока! Вот. Әбине дә менә туган көне белән котладык. Монда матур-матур чәчәкләр, монда инде ортта тәмле-тәмле ризыклар безгә күчтәнәчләр тутырып җибәрделәр. Вот это, да. Дуслар, менә бүген җомга намазлары да булды. Корбаннарны да чалдык.

Хөрмәтле дуслар, Корбан бәйрәм ул сарыкның гына чалу дигән сүз түгел. Корбан дигән сүз ул берләшү дигән сүз һәм инде бу көнне без бер-беребезгә кунакларга йөрибез.

Инде хөрмәтле дуслар, көнебезне менә шундый матур кояшлы э, позитив настроение белән башлап җибәрәбез. Инде без бүген Әлмәт шәһәренә Корбан бәйрәменә багышланган бәйрәмгә барабыз. Менә дуслар, без Әлмәт паркына да килеп җиттек. Инде бер сәгатьтән соң безнең бәйрәмебез башланып китәчәк.

Там команды Ислам, ваши аплодисменты, друзья. Әлмәт шәһәренең имам мөхтәсибе Агим хәзрәт барыгызга да сәлам сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен бу чарага шушылай киләчәктә дә дәвам итегез үзегезнең эшегезне халкыбызны милләтебезне мәдәниятебезне күтәрүдә зур уңышларга ирешергә насыйп булсын